I duhtu nupui neih lai duhtu pasal ka neih ang. Ka hne lut tawp. Ani min dem reng reng suh aw. Ka dem lo ang che. Min dem reng reng suh. hei ka dang ka dang che a, mahse dam zawh rual i ni lo va, i thinrimna i ti sosang a, hrethiam turin thil engkim ka sawi pawn i hrethiam duh lo va, i luhlul i chhuah tlat a, Kei chuan nupa inthen te hi ka duh lo, nupa innei te hi a mei mei a ni lo, inkhual te lem mei mei a ni lo ka ti thin, i bulah pawh ka sawi fo thin. Mahse nang erawh chuan i thinrim apiang a tih tauh a, mi hawhsan hi i tum a. Chuanin haw dawn pawh ni la, Kan lo inthen dawn a, anih pawn kan inrem thei lo va, Pathian samsui tak tak kan ni lo va, inthen tur kan lo nih pawn kei chuan tha taka inthenpui che hi ka duh dan a nia. Lungawi takin helai atanga chhuakin tha takin inhriat thiam lohna leh inlungawi lohna, intihtona awm lovin tha takin tawngtaina nen Chuanin he inchhung ata hei leh chen min lo awmpui ve tawh a, he inchhung ata pawh hi malsawmna nen ka theihna ang ang a, tanpui che a kut ruak ka kal tir che, ka phal lo va, ka remti lo va, ka khawngaih ve che a, ka hmangaih bawk che a, mahse i thinrimna i tih tauh a, ka thu pawh zawm duh lova, i thinrimna avang leh i tih tauhna avanga tlan phet i tum a nih avangin eng pawh ni se chu chu nangma thu nangma duhthlanna ni se. Tukinah pawh hian haw rawh ka ti miah lo che a, La cham turin ka thlo che a, mahse i phal i duh tawh lo va. Chuvangin i chungah hian thil tih theihna ka nei tawh lo va ni. Kei chuan i inchhung thleng in u i pa kan lo inthen dawn nih pawn i pa te inchhung thleng thlah che a, tha taka thlah che hi ka thil tum a ni a, nupa kan lo innei thei lo va, kan lo insiam rem thei lo a nih pawn. Unau farnu nuṭa angin unau anga in en zel che ka duh a ni a, mahse i thinrimna i kal tlangpui avangin tukin ni ah hian ka chel tawh dawn lo che ni, ka theihna a tawpin ka hria a ni. Chu chu nangma duhthlanna a ni mai, tunah pawh i insiam a, i inpek a, umm, motor pawh ka tla. Ka peih tawh lo, ka haw dawn, ding thlah pawh a ngai lo. Keimah pawn ka haw thei. Ke a kal tur pawn lo chu. Nangmah chauh a haw tur kha ka duh lo va. Thinrim in ti hian i duh duh in min siam khum a, min insiam hnan a, mi an khum phiar phiar bawk sia. Hei hi na pawh ka ti khawp mai a ni e. Nangmah chauh a haw kha ka remti lo va, mahse i duhthlanna a ni a.

i ngaihtuah anga a ni le i ka tho nuih tawh lo ang che i duh i duh than na chu ti khan kalpui la um ni e kei chuan thei tawp ka chhuah a follow tur pawn ka ti che a mahse i tih lui tlat avangin engmah chu ni rawh che a tih thei ka nei lo ve ka nu leh ka pa te pawh ka lo phone anga um ka lo phone vek ang ka u te pawh ka phone ang.

tawi chanchin hi kan hrilh ange. Aw, hello, Ulur. Aw, hei tawi chu ka hneh ngang lo a ni e. I duh lo va, inthen a tul a nih pawn tha takin ka thlah ang che, a ti a. Mahse, ka thu pawh nghak zo lovin tikhan ama thuin a thinrim naso sang tul tul mai bawk sia. Ama thu in a chhuak a, keimah thu pawh ni lohin tikhan a chhuak a, umm, tikhan aw sumo thlengin, counter thlengin ka um a, ka um phah, aw, aw, min chum a, kal rawh, ka ngaihsak lo che, i nih ni ni la, ka nih ni ka ni ang tiin kha min kalsan ta mai bawk si a, kha a rawn kal a ni kha. Chuvangin ka thla pawh a duh chuang lo va, ni lo chiang chuanin keimah aia mi dang rawn tir tur pawn. Tin, sum leh pai te pawh tlema zawng ken tir ve ka duh a, chung pawh chu engmah ka ken tir thei lo va, a ti ta u lak loha thinrimna a so sang si a, min lo hrethiam dawn nia. A buaithlak a nih hi. Tawi hi chu e, a ngaihna awm lo e mai. A thin rimna a thawk hian a nasa thei bawk sia. Aw, min lo hrethiam dawn nia, ka rawn be zel dawn cheu nia. Kha phone pawh a keng lo, phone pawh nei lo va, tikhan a rawn kal tawp a nia, a lo thlen hunah min lo hrilh dawn nia. Oh, ni e. Ni le sia. Anga ting e. Karon hmo le to. Kai nei to, kai nei to. Ka thu ringot chuan ka kal thei bawk si lo a i thu ang zel ni rawh se. Ka hmangaih bawk si che. Ka ti reng alawm. Han haw san che ka tum a chu ka thei lo. Ka ti reng alawm. Engkim hi lungawi lo laia thil tih rup rup tur a ni lo ka tih kha. Hei hi nia thinrimna tih tauhna that loh zia chu. Tikhan i pasal i ti thawk lek a, i ti lung ngai a, kha ka u pawh ka ze fawn tawh a, i thil chanchin engkim kha kha nia thinrimna hi maw inkaih daih tur, dawhtheihna te a that zia tih tauhna te hi Thlarau Thianghlim atanga kan tawn a ni lo va. Thlarau sual Lucifer atanga kan dawn a ni tih tau nghawng nghawng. Thil engkim henga intih tau zel chuan chhungkua nupa engtin nge chhungkuaah Pathian Lalram kan din thei ang? Chuvangin sim la, nang pawh umm ka pawm ang che. Ka sim tawh ang. Thuawi hi a tha em em a, thil engkim hi lungawina nena thil tih hi a pawimawh em em a ni. Tih ta va tlan tlau ti vel hi maw? Hmeichhia hi hei tak hi nia. Ka lungawi lo na thin thil reng reng chu lungawi lo a nih pawn in then dawn a nih pawhin tha taka thil hi tih thin tur a nia kei chu hetianga tih ta va thinrim avanga tlan tau tih vel hi ka duh reng reng lo Pathian fa ka ni a. Inneih thei lo kan lo nih chuan tha takin rilru thianghlim takin Pathian mite kan nihna ang taka inthen ka duh a. Kawp rem tura Pathian sam suihkhua ni ruat kan nih lo chuan tha taka e ei innei thei kan lo ni lo a ni tih a lungsi taka kan pahnih a inrem taka inthen mai tur, thinrim a sual thil tih theihna vanga intih tava inthen tur kan ni lo. Chu chu nia nang pawh min hmangaih i ti a, ka hmangaih che i ti a, mahse thinrimna hian pasalte hmangaihna bia thu hlan hlan loh tur, kan hmangaihte chu an natte kan hlav a. an tawrhteh kan hlau thin a ni. Chuvangin tuna kan thil tawn mekah pawh nang chu i puitlin theihna turin tiin mi hriat lovin nangmah chauh hriatah ka fuih ka fuih che, mahse i hrethiam thei lova i thinrimna i ti sosang zel a, a buaithlak em em alawm. Chuvangin fimkhur takin Nupa hringnun kan hmang anga, kei pawh ka tlin lohna tam tak a awm ang, nang pawh i tlin lohna tam tak a awm ang, chu chu in hriat thiam tawn a, nupa hi awm tur kan ni. Naupang i ni tawh lo va, kei pawh naupang mai ka ni tawh lo va, nuthlawi pathlawi innei tawh kan ni. Tleirawl inneia thinrim apiang a tih ta va tlan tum ziah te hi tih thin tur a ni lo, a nutling lo thlak, a patlin loh thlak. Hei hi a mawi lo em em a ni. Chuvangin Pathian Lalram chhungkaw thar din turin ti a tiin ti hian kan khawsa a. Chuta kan thei lo hul hual a nih chuanin mawi takin tha takin nupa chu kan insiam rem mai tur a ni. Inthathian dan te pawh kan siam mai tur a ni. Thinrima hei hi a ram hlui zia lutuk chuanin malsawmna nen kan inthla ang a, kha tunah pawh i kal chhuak a, i kal ta va. Ka antar thleng sumo thlengin thil engkim ka hrilh che a, ka hmangaihna chu ka tawng tawp a, i inchhir a i rawn kir a nih pawn engtik lai pawn ka lo kuang kuah leh ang che ka ti. Chu i kal hlen ngam leh lo va, hetiang hian hmeichhia te hian mipa hi fiah thin lo ula, bawl tum thin lo ula, thuhne tum thin lo ula, Mipa chu mipa kan nihna ang takin mipa ropuina hi min hriatpui ula, hmeichhe ropuina hi kan hriatpui bawk chu a. Ke phah hnuaiah kan dah lo che u, kan dah ropui lutuk che u a ni. Pathianin an duh lo chianzia chu kal lui i tum a. Kal lui i tum a, counter thlengin sumo thlengin ka um che ni. Mahse tikhan Pathian thil tih theihna chu nangmahah vek a rawn kal a, i rawn let leh a, a lawmawm khawp mai. Ni e, thil engkim tun atangin kei pawh ka inzir ang a, nang pawh i inzir ang. Chuta kan thei lo a nih chuan nu leh pa te nen Kan thutlukna chu nu leh pa te pawh tha takin kan hrilh ang a, e kan innei thei lo a ni, kan inkawp rem thei lo a ni, a Pathian ruat kan ni lo a niang, a ka nu, ka pa, ka u chutiang chu kan ni e tiin tha takin nu leh pa te pawh kan hrilh ang a tikhan lungawi lo taka khatia thinrima i tlan tau khan i nu leh pa, u leh nau te zuk hmachhawn rawh. an lawm hauh lo vang. Inneih thei lo, Pathian remruah lo kan nih chuan tha takin chhungkua kan inrel anga keimah pawn chutiang khatiang ka tiangah chuan nu leh pa te pawn tha takin nu leh pa ang chhunga i luh hunah pawh i nu ṭa te bulah pawh i eng thawl zawk tur a ni nangma malsawmna zel tur a ni e kan fate chu tihian Kan hriat lovin an lo inhruai a mahse inkawprem thei tur an ni lo a hei leh chen an eng lo va ah inkawprem thei tur an lo ni lo a nih hi tih khan hriatthiamna neiin an fate chungah fel takin ro min rel sak dawn. Chuvangin thinrim avanga tlan ta va insiam tih vel hi chin ngai loh tur a ni. Hre reng la. Ni e, kei pawn thil engkim ah insiamrem te ka tum ang a, ka thinrimna te ka tih tau mi te kha min hrethiam la. Nia kei pawn ah enge ka Nia min hriat thiam ka ngai. Chuvang chuan kei pawh insiam rem te ka tum tawh ang a tun atang hian. Umm ni e. A pawimawh ber chu tih tauna i nei thin hi i sim a ngai a. I ti tau thin a, chumi tih tauna chu enge khawi ata lo chhuak nge kan tih chuan Setana, Lucifer, atanga lo chhuak a ni a, ngaihtuahna zim lutuk avangin a lo chhuak thin. Hemi i tih tauna in ah hian inchhung hi naupang te tan pawh hian a him lo. Ni e kawng dangah chuan i fel ka ti, inchhung enkawl kawng engkimah Zing ka thawh mah ten tui min pe a, tui lum min pe a, ka lawm em em thin. Min duat. Inchhung tihfai velah pawh i fel lutuk. Mahse i famkim ve lo na, tih tau i ching a, thinrim thinpu tut i nei hi. Hei hi i insiam rem ve ngai. Kei chu ka sawi tak angin i pasal hi chapo min ti mai thei a, eng hel em em nei lo Nui uar uar, fiam thu thaw huau huau, khatiang ang mihring ka ni a, tin bakah ka sawi fo angin hei social media ah mi troll lar te kan ni a, thil eng eng emaw kan hmachhawn thut thut ang, tun hma a i thinrimna thin te, tun hut tun tuma i thinrimna te heng te hi I ngaihtuahna a zim vang a ni a, i khawhmuh a zim vangin i thin a rim ṭin a, i titau ṭin a ni tih hi ka theihnghilh lo. Chuvangin keini chu fel ka intih a, famkim ka intihna a ni lo. Min min ṭawl a, kawng engkim ah fakna pawh kan dawng pha lo. Mi ṭawl kan ni, mi ṭawl lar kan ni. Chungah chuan thil eng eng emaw hmachhawn thut thut kan neih ṭhin. Khangah te pawh khan min dawl zawh a ngai a, phone te pawh chi hrang hrang a rawn kal ṭhin. A ṭhen chuan fiamthute an rawn thawh a, umm. Ka star che tih ang chi te pawh khang ah khang te thleng khan thil tam tak hi kan dawng a ni. Khang zawng zawng pawh kha i hriat thiam a ngai a, i dawh zawh a ngai. Chuvangin Vawinia rilru tetna i nei, thinrim pu tutna, thin pu tutna tih tau na i nei hi i insiam rem a ngai a nia. Ni e ti hian tha takin bul kan tan leng a. Chumi ni lo chuan. Inchhungah thinrimna te tihtona te a awm khan naupangte tan pawh a him lo. Kei chu ka hlim a, ka lawm a, ka zai vak vak a, a chang leh ka lam a, fiamthu te ka thawh a, chung chu naupangte tan nin awm a ni lo. I chhungkua a tihlim zawk a ni, naupangte pawh an hlim zawk. Thinrimna a ân buan buan ang te, i tih tau bawr bawrna ang chi te, tum tum ir irna ang chi te, heng te hi naupang te, kan inlêng te, naupang kan fate tân pawh a him lo. Chuvângin hlim taka awm tûr kan ni. Pathianin kan hlimna min pek a tum a, chu kan hlimna chu hmel mah se ta nan mi ti chhiat sak a, mi mi ti lung nih lova hmel hlim pawh hmu thei lo tura min siam kha Setana thil tum a ni. Chung zawng zawng chu i hriat tlat a ngai. Hmel mah hian chhungkaw hlim hi min duh lo, min phal lo. Mahse Pathian min hmangaihtu Thlarau Thianghlim erawh chuan chhungkaw hlim tak mahni pawh hmel hlim tak Ka min siam a tum. Chung zawng zawng chu Pathian hnathawh dan leh Setana hnathawh dan hi a in ang lo, an in kal tlat thim leh eng ang a ni. Chu chu a ni vangin chhungkaw thar din turin Lalpan, nang pawh nu thlawi, kei pawh pa thlawi ka ni, chutianga kan awm a chhungkaw thar din turin min ti. Chu vangin tih tauna, thinrimna te heng te hi bansan la, kei pawh in at zaz tur tam tak ka nei ka care lo min i nupui i care lo te pawh min ti mai thei nangmah pawn i ti mai thei ni e ka sawi ang khan kei ni chu ri huau huau fiam thu thua huau huau khatianga kal kan ni vang khan ni e. Khang hunah khan han in adjust kha a har thin a, khang te pawh kha ahh min lo dawr zawh kha a ngai a, thinrim mai lovin lawm takin chhiat thiamna nena min lo pawm a ngai. Sawiselna dang che ka nei lo, sawiselna che engmah dang ka nei lo, i lo thinrim thinna te, mi i lo dawr zawh lo thinna lai te hi ni kan nupa kar buaina thuruk chuvang chuanin khalai kha chim tawh la. Chumi a nih loh chuanin kan nupa hi kan buai kan buai ang, thian chi hrang hrang ka nei, a inmi leh inmi lo nen thleng, a chek hnawk leh chek hnawk lo thlengin Thian tam tak Lalpan min pe a, chung zawng zawng a kan lo awm dan ah chuan rinawm lo na, rinawm lo tak in ka awm zat ngai lo che. Khang zawng zawng kha i hrethiam tur a nia, thian va inkawm na he lai ah kan va eng lo, kan rual kan va pawl na ah chuan kan awm tur khang ah pawh khan i awm ve zel thin, mahse khatiang a kan lo awm ah khan thikna in i lo khat thin a, kha thikna kha thikna duhawm lo a nih avangin khang zawng zawng kha i sim a, min lo hrethiam a nih chuan kan nu pakar a buai ngai lo vang, nang pawh i hlim ang a, kei pawh ka hlim ang a, naupang kan fate ho pawh an hlim ang, chhungkua kan hlim ang, Thinrimna bul tanna chu thian eng eng emaw khatia kan va tih karah i lo ngai thei lo thin a, thikna nena thil i lo lak thin avangin i thinrima chhungkuaah tihtauhna te, an phiar phiarna te i ti chhuak thin a, chu tak chu a pawi lai tak a ni. Khang lakah khan i inat zas ve turin ka ngen che ni. Hlamuang takin awm la, hlim takin awm la, i rawn let leh hi ka lawm khawp mai. Kan inzir anga, kan inzir chho zel anga, kan inzir thei lo va, a kan tih thei lo a nih chuan e nupa kawp chawi thei tur kan ni lo a ni hi tiin kan pahnihin in lungrual takin thil kan ti anga chuan in lungrual takin a, nupa kawp rem tura Pathian khua nu ruat kan ni lo a ni hi tiin lungawi takin kan in tha then mai ang. Tah chuan nang pawh i dawng lo vang, kei pawh, nang pawh lawm takin, kei pawh lawm takin, hlim takin, chhungkua pawh lawm takin kan awm mai ang. Chutiang a awm tur chuan, umm, Pathianin min tanpuiin mal min sawm rawh se.